Għażiż Rettur, għeżież kollegi u ħbieb tad-Dipartiment tal-Malti, illum iltqajna biex niċċelebraw il-mitej sena minn mindu Vassalli fetaħ l-iskola tiegħu tal-Malti fl-Università proprju f'dan il-bini storiku. Dik l-inizjattiva ta' bniedem qalbieni li kellu viżjoni kbira hija importanti għalina bħala Università, Qabel xejn għax qed nitkellmu fuq Università Nazzjonali ta' Malta, kif qal ir-Rettur fil-bidu. Università li għandha funzjoni nazzjonali, Università li għandha responsabbiltà lejn il-komunità nazzjonali tal-preżent u tal-futur. L-inizjattiva ta' Vassalli hija sinifikattiva wkoll għax qed nitkellmu fuq dak li llum huwa l-ilsien nazzjonali, Università Nazzjonali li tindokra l-ilsien nazzjonali, li temmen u tinvesti fl-istudju, fit-tagħlim, fit-tixrid tal-għarfien tal-Malti fostna u lil hinn minn dawn il-gżejjer. F'xenarju li fih illum għandna ħafna istituzzjonijiet edukattivi terzjarji b'vokazzjoni privata, b'aġenda kummerċjali individwali, ma nitkellmux biżżejjed fuq il-vokazzjoni tal-Università tagħna bħala l-vuċi ħajja u dinamika ta' komunità sħiħa, komunità nazzjonali b'viżjoni internazzjonalista. Kull opportunità li jkollna biex nisimgħu lill-komunità, biex nitkellmu mal-komunità, biex nwasslu l-għarfien u r-riċerka dejjem aġġornata tagħna lill-komunità, b'kull mezz possibbli, naħtfuha. Għax id-dmir ewlieni tagħna huwa lejn il-komunità li ngħixu fiha, lejn l-istudenti tagħna ta' kull età u ta' kull nisel, lejn dawk li ġejjin warajna li għandhom dritt għal-lingwa unika tagħhom, imma anki lejn dawk ta' qabilna bħal Vassalli li kellhom viżjoni kbira u kellhom il-kuraġġ, id-determinazzjoni, l-ebusija tar-ras li kultant trid biex il-ġid li tara jsir int jissarraf f'ġid komuni. Qed niċċelebraw il-viżjoni kollettiva u l-ħidma ma taqta' xejn ta' Vassalli wkoll fi żmien meta madwarna naraw tisseddaq kultura ta' individwaliżmu li tinkoraġina biex naqdfu għal rasna u nqabblu fejn jaqblilna. Fejn kull fejn fejn jidħol l-Istudju tal-Malti, fil-firxa mlewna kollha tiegħu, L-għażla ta' l-istudenti hija għażla individwali. Imma tagħlim, it-tagħlim li noffru bħala Università, bħala Dipartiment, huwa att komunitarju, att ta' fiduċja fl-individwi u fil-kollettiv, mingħajr kontradizzjoni ta' xejn. Bħala Dipartiment aħna nħarsu lejn il-vassalli li kixfu quddiemna il-kollegi bil-riċerka metikoluża tagħhom u naraw xempju ta' dak li nippruvaw nwettqu bil-ħidma tagħna. Bħal Vassalli aħna nħabirku biex inkunu studjużi attenti, miftuħin għall-ideat ta' ħaddieħor, u dejjem aġġornati. Għalliema u riċerkaturi li ma jibżgħux mill-ġdid u mit-tiġdid. Anzi, ifittxuh b'mod assidwu. Għax jekk aħna u nħarsu madwarna ma nħarsux ukoll 'il quddiem, inkunu qed ngħammru fl-imgħoddi, jiġifieri f'dak li diġà għadda, u minflok nitgħallmu minnu dak l-imgħoddi joħnoqna. U nħarsu 'l quddiem ukoll għax hekk għamlu dawk li ġew qabilna bħal Vassalli u Ġużè Aquilina, u li x-xogħol tagħhom iservi bħala l-fus tagħna, bħala l-għarqub jew l-għaksa tagħna, aħna u mixjin 'il quddiem. Barra minn hekk Vassalli kien intraprendenti kemm fir-riċerka xjentifika tiegħu kif ukoll fix-xogħol tiegħu bħala imprenditur għax kien bniedem innovattiv u fl-istess ħin jagħraf l-opportunitajiet u jadatta ruħu għalihom mingħajr ma jitlef il-vokazzjoni ċentrali tiegħu bħala bniedem u bħala riċerkatur. Illum bħala Dipartiment inqisu wkoll is-suċċess tal-ħidma tagħna skont kemm inkunu kapaċi nadattaw ruħna għal soċjetà li l-kompożizzjoni u l-aspirazzjonijiet tagħha qed jinbidlu. Għal kultura tal-informazzjoni u tar-riċerka li għaddejja minn tibdil mgħaġġel li li mhux se nħalluh jistordina jew jiġri bina u lanqas jitlaq jitlaqna warajh nitħabtu fir-rima tiegħu. Fil-qasam tal-intelliġenza artifiċjali hemm opportunitajiet kbar għall-Malti u bi proġetti bħal tad-dizzjunarju nazzjonali u verbivore, qed naħtfuhom dawn l-opportunitajiet, mingħajr ma nitilfu l-vokazzjoni tagħna bħala riċerkaturi ħielsa mill-inbid tal-mudelli dominanti u ta' edukaturi li dejjem jagħtu attenzjoni individwali lill-istudenti tagħhom. F'dan is-sens naħseb li qed jirnexxilna nimxu mal-kurrent u fl-istess ħin kontra l-kurrent tal-eġemonija tal-ħsieb bħal vassalli li llum ministra u fl-istess ħin ir-ribelli, kif sejjaħlu Ciappara. Karatteristika oħra ta' vassalli li tispirana skużawni, karatteristika oħra ta' vassalli li tispirana hija l-vokazzjoni internazzjonalista tiegħu. Il-Malti raħares minn barra lejn Malta u l-Malti u minn Malta u l-Malti il-barra. Kien avventurier, kien isiefer, ried ifittex, jesplora, jiskopri, ried jaqleb id-dinja ta' taħt fuq. Fl-istess ħin, kien iħobb lil pajjiżu u tant kien iħobbu li ried jarah jimxi 'l quddiem, jiġġedded, ried jgħix f'Malta ġusta ma' kulħadd, li fiha kien hemm post xieraq għal kulħadd. Ried Malta aktar miftuħa, Malta li tagħraf u tħobb il-lingwa tagħha, Malta mingħajr preġudizzji, li taħkem ukoll lingwi oħra. Vasari kien jistudja l-kultura orali u l-kultura popolari b'mod ġenerali u fihom ra siwi kbir. Wara li studja Malta, studja Ruma u postijiet oħra u Ninu Cremona kkalkula li għamel dsatax-il sena msiefer, David qabel semma għoxrin sena. Imma qatt ma qala' għajnejh minn fuq Malta u minn fuq il-Malti. Vassali ma kienx viżjoni Ma kienx prinċipju, ma kienx ġgant jew monument. Il-ħaġa straordinarja hi li bniedem li kien bniedem komuni, tad-demm u l-laħam, bis-suċċessi, d-diżappunti u l-fallimenti tiegħu, mhux wisq differenti minnkom u minni, imma kien kapaċi jagħmel affarijiet straordinarji. Manwel Mifsud jirreferi għal biża', it-tbatija, l-frustrazzjoni u l-għadab, imma jirreferi wkoll għas-saħħa morali tiegħu. Xi mkien hemm f'dik l-umanità fraġli tiegħu, f'dik is-saħħa morali, f'dak il-bniedem profondament uman, kif sejjaħlu Franz Chappara, f'dik il-vokazzjoni żgħira u kbira tiegħu li jifhem, li jgħallem, li jħares lejn il-ġid komuni, hemm il-forza siekta insidjuża tiegħu li ssuqna. Kelma tal-aħħar. Illum ninsabu hawn biex niċċelebraw ix-xogħol kbir ta' riċerka li sar minn tant kollegi fl-Università ta' Malta u lil hinn minnha, f'Malta u barra, li jagħrfu s-siwi tal-ħidma kbira ta' Vassalli biex nifhmu aħjar ilsienna u biex infasslu ġejjieni aħjar għalina lkoll. Il-kontribut ta' dawn ir-riċerkaturi minn dixxiplini akkademiċi u oqsma differenti tal-ħajja jirriflettu il-kontribut tagħhom jirrifletti l-vokazzjoni tad-Dipartiment tal-Malti u tal-Università Nazzjonali tagħna bħala dar miftuħa u kenija li tilqa' lil kulħadd, stazzjon nistgħu nsejħulu, li fih jiltaqgħu, jiddakkru minn xulxin u jivvjaġġaw flimkien dawk kollha li jemmnu fir-riċerka fl-oqsma kollha tal-Malti. Fid-dipartiment tagħna jiltaqgħu wkoll dawk kollha li jemmnu fit-tagħlim kif kif emmen Vassalli, li jilħaq kemm lill-istudenti tagħna kif ukoll lil dawk kollha fil-komunità multietnika tagħna li jqisu lill-Malti bħala darhom jew li jxtiequ li l-Malti jilqagħhom f'daru, idur bihom, jirrakkonta l-istejjer tagħhom u jifraħ meta jirrakkuntaw huma l-istorja millenarja tiegħu kull darba li jfissru ruħhom bih. Dan mument biex niċċelebraw Imma dan huwa mument ukoll li fih, bħal Vassalli, qatt ma nikkuntentaw ruħna b'dak li tgħallimna u b'dak li għallimna, bħall-1825. Din il-mitej sena u kull sena li tiġri warajha trid tkun ftuħ ġdid. Grazzi ħafna.